Баһылай Бырдьахаанап Айар тыл уоттаннын, тыл илбиһэ төлөннөннүн Кэм литература төрүт үгэс туһунан санаалар Дьокуускай, Бичик, икки тыһыынча тоҕус сыл Ааҕар Анна Монастырева Хорсун санаа кэрэһитэ Ытык Хайалар кэпсэтиилэрэ поэма туһунан үс тыл Бастакыта Алампаны аахтах ахсын аарымата тахсан иһэр. Ол кини өйүттэн уонна талааныттан. Олох баар уонна инники сайдар сокуоннарын өтө көрбүтүнэн төрөөбүт улахан бөлүһүөк суруйааччы. Ону Соппуруонап букатын эрдэтээҕи суруйууларыттан билэбит. Олох утарсыыттан турар. Олоххо наар үчүгэй диэн суох, баар да буоллаҕына үтүөҕэ тиэрпэт, диир Соппуруонап. Аан дойду дьонугар уһуга суох дьол оҥоһуллубатах, кэмэ суох кэскил тэриллибэтэх. Олох диэн одурууннаах, кэскил диэн кэмнээх, сырыы диэн сыаналаах, саргы да саҕалаах, дьол даҕаны уһуктаах, таптал да наар буолбат эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки Олох дьаалы одурууна диэн буолар эбит. Туох барыта кэлэ-бара, көстө-сүтэ, эргийэ, урбайа турара. Соппуруонап суруйар дьонтон уратыта диэн үчүгэйи, куһаҕаны тэҥҥэ тутан толкуйдуура буолар. Кини өйдүүрүнэн, олох диэн эриэн быа курдук Дьоллоох сортон иккиэннэриттэн холбуу бааллан сайдар процесс. Хайалара эмэ баһыйдаҕына, икки атах олоҕор өлүү эбэтэр тиллии тахса турар муодалаах буолар эбит. Ол өлүү-тиллии аһыытын ньулуунун билбит эрэ киһи олох икки өттүн холбуу көрөр олох дириҥ философиятын өйдүүр. Алампа Соппуруонап муҥу муннунан тыыран, эрэйи эҥээринэн тэлэн үөскээбит киһи. Ол иһин кини айымньыларыгар олох даҕаны, киһи даҕаны хаһан баҕарар сирэй уонна кэтэх өрүттээх буолаллар. Олоххо сирэй өттө сиэдэрэй да буоллаҕына, кэтэх өттө кедэрги буолан тахсыан эмиэ сөп. Эбэтэр син күөх да солко быыһыгар көстүбэккэ күөгэлдьийэн көлөһүн көтөҕүллэр син киэргэллээх кэскил кэннигэр кистэнэн баттанан сылдьан кирдээх кэмэлдьи тэнийэр тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт киһи иһигэр кистиирэ элбэх үтүөтүн да мөкүтүн да ону саха өйө түҥ былыр тобулбут киһи эриэнэ иһигэр сүөһү эриэнэ таһыгар диэн Мөкүтэ баһыйдаҕына, киһи киһи аатыттан ааһар. Киһи – уопсастыба. Итэҕэһин киһи – уопсастыба. Иһиттэн олох суох гынар орто дойдуга ончу кыаллыбатаҕын да иһин. Соппуруонап киһини олох олорорго, кэскил тэринэргэ, сырдыкка, көҥүлгэ, дьолго ыҥырар. аналлаах суолгуттан арахсыма, туһааннаах суолгуттан туораама, сөбүлүүр сүһүөҕэр туруорар сүдү-сөҥ санаалан, баҕарар бадаххын баҕардар, барҕам байҕал майгылан, кыраттан кыйаханыма, аччыгыйтан абарыма, умайа турар уоту уу ньуургунан утарылас, симилэхтээх сиһи сирэйгинэн силэй, оргуйа турар ууну ортотунан оломноо, санааҕын сайыннар, өйгүн үксэт. Уолҕамчы санааҥ уурайдын, уоттаах чолбон доҕордостун. Муҥур санааҥ булгуруйдун, буулаҕа майгы булустун. Саппахтаах санааҥ сайҕаннын, салааһыннаах санааҥ сайыннын. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ үс Соппуруонап бары айымньыларыгар, бар дьонугар сүбэтэ-соргута ити. Өлүмэ, сүтүмэ, өрөйөн-чөрөйөн, өрөгөйдөөн ис. Өһүөннээх өһөхтөөх санаа өллүн, саппахтаах санаа салыйдын диэн. Соппуруонап олус дириҥ көрүүлээх, оптимист суруйааччы. Оптимиһын ааһан, олус драматичнай көрүүлээх ааптар. Саха маҥнайгы поэттарыттан саамай драматичнайдара кини. Иккиһэ. Ийэ тылын иччититтэн илбиһирэн тэптэн уу сахалыы эттэр этэн бара турар идэлээх дьоннорбутуттан биир бастакылара Алампа Соппуруонап. Аатыра илик буолан баран ааттаах-суоллаах биир айымньыта Ытык хайалар кэпсэтиилэрэ диэн поэмата буолар. Поэма тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллаахха суруллубут. Бу айымньыны таба өйдөөһүн кырата буоллаҕына, үс суол билиини эрэйэр, маҥнайгыта, оччотооҕу общественнай-политическай быһыыны-майгыны, оччотооҕу общественнай өй-санаа таһымын, иккиһэ, Анемподист Иванович Софронов оччотооҕу олоҕун, Кини өйүн-санаатын ол кэмҥэ туох майгы быһыы туора түһэн тохтото тууйа сатаабытын, үсүһэ, ону барытын кини хайдах уустаан-ураннаан хайалар хапсар тылларыгар киллэрбитин, усулуобунаска олоҕуран суруллубут айымньыны арыйыы уустугун. Биир эрдэтээҕи хоһоонугар суруйааччы этэн турар: Мин сураҕа суох олорон соҕотоҕун суруйбуппун хонугун холобурдаан баран, бириэмэтин билэн баран, сылын сыаналаан баран сыыһатын ырытаарыҥ, күнүн ааҕан баран күлүү оҥостооруҥ, көмүс доҕотторуом» диэн. Дьэ, ол кини кэриэһин толорон, биһиги бу поэма суруллубут кэмин эргитэ санаан көрүөҕүҥ. Тыһыынча тоҕус сүүс уон аҕыс, тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыллар Саха сиригэр олох уларыйар оҕуруктаах сылларынан ааҕыллаллар. Бүтүн Россия киэбин тухары Өксөкүлээх Өлөксөйдүү эттэххэ, үтүмэн үгүс дьон үрүҥү таҥна-таҥна үлүгэрдээхтик өлөрсүбүт, кыама суох дьон кыһылы таҥна-таҥна кыа хаанынан кыргыспыт кэмнэрэ. Былааһы былдьаан ылбыт кэннэ Саха сиригэр кэлии дьон браташ литвинов ол кэлин өттүгэр лебедев агеев козлов курдуктар буруйа да суох дьону булгу сөрөөн буруйдуур сууттуур кэмнэрэ ханна да хайыс хааннаах хабыр кэм ол кэм туһунан соппуруонап сонно тута субу курдук диэн суруйбут эбит им ним имик балай хабыс хараҥа хара балай иннинэн хаамтахха ииҥҥэ түһүөх курдук имэҥнээх хараҥа эргийдэ, улаханнык ойдоххо омуһахха охтуох курдук омуннаах хараҥа олуйда. «Һуу, эчи аҕай-ньии, халбарыс гыннахха харбыах курдук, дьугурус гыннахха тутуох курдук, тоҕо баҕас дьулаанай, хаһан эрэ хатан хараҥа халбарыйан харахпын сырдатар, төһөҕө эрэ түппэхтээх түүн төлөрүйэн түөспүн дьөлгөрүтэр. Тыһыынча тоҕус сүүс уон тоҕус Итинник дьулаан олох саха олоҕуттан хап-сабар халбарыйа охсубатаҕа. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаах атырдьах ыйыгар оруоһун Роман Иванович Оросин саагыбара арыллар Никифоров, Оросин, Ефимов, Давыдов уонна да элбэх киһи хаайыллар, сууттанар. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир сыл сааһыгар олунньутааҕы саагыбар арыллар. Үс сүүс киһи дьыалаҕа иҥнэр, отут икки киһи ытыллар. Ытыллыбыттар, хаайыллыбыттар ортолоругар Алампа табаарыстара, бииргэ үөскээбиттэрэ, билэр, билсэр дьоно элбэх этилэр. Егасов, Слепцов, Желобцов, Барашков, Гаврилов, Леонтьев, Яковлев уонна да атын дьон. Соппуруонап ону аһыйан, онтон хараастан, бэйэтэ да уорбаҕа, ойоҕостон одууга киирэн, күһүҥҥү түүн балыйтарбыт, утуйа сытан баттаппыт киһи мин оҕо утутар ырыа сүрүн сирдэр сүрэхтэриттэн диэн хоһооннору суруйталаабыт олорго поэт эт-хаан энэлгэнин дууһа туймалханын ынчык аҥаардаах ырыа оҥортоон испит эбит итини барытын соппуруонап аҥаардас бэйэтин эрэ сүрэҕин айманыытын курдук сыаналыыр тутах Ити айымньылары охсуһуулаах олох олууругар түбэспит отох омук бүтүннүүтэ кини көҥүлүн, дьолун көрдөһөн, мөккүһэн өлбүт дьонун аһыйан ытыыр ынчык аймалҕан хоһооннорунан ааттыахха сөп. Күнтэн ылбыт күндү көҥүлбүн ким көтүтэр? Киһи. Киһи даа, киһи даа, киһи диэн кимий? Эппэт. Эппэт «Һуу, сырдыкта, сырдыкта, көҥүллэ, көҥүллэ, һуу, тумнастаары гынным, тулуйбатым, тугуй бу?» Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ биир Бу биир киһи утуйа сытан баттаппыт муҥа буолбатах. Бу саҥа былаас ygыытыттан кылгас да кэмҥэ буоллар, кырдьыгын, көҥүлүн былдьаппыт кыра омук бүтүннүүтүн ынчыга. Маннык өй-санаа үрэллэр, хайдыһар кэмигэр норуотун үөрэхтээх өйдөөх өттө бэйэ-бэйэлэригэр өстөһө быһыытыйан, өргөһү өрө тутан барбыттарыттан хомойон, кинилэри соҕотох биир өйгө, норуот эрэ иннин көрөргө, кини эрэ кэскилин былдьаһарга ыҥырбыт Соппуруонап биир чулуу айымньыта Ытык Хайалар кэпсэтиилэрэ диэн поэма буолар. Бу айымньы эмиэ оччотооҕу кэм төрөппүт айымньыта диэн иллиэн сөп. Түмүктээн эттэххэ, өрөбөлүүссүйэ иннинээҕи саха суруйааччылара бары даҕаны, ол иһигэр Алампа Соппуруонап, өрөбөлүүссүйэ саҥа былаас биирдэм дьон көҥүллэрин хаайар сууттуур адьынатын адьас абааһы көрбүттэрэ, киһини, норуоту кыама суох кыргары, терроризмы утарбыттара. Бу үөһэ ахтыллыбыт айымньыларынан сирэйдээн саха норуота хааннаһыттан хараастан Соппуруонап хараҕынан ытаабыта диэтэххэ омун буолбата буолуо. Бу утарыы дьиҥ ис хоһоонунан сэбиэскэйи бүтүннүүтүн утарыы буолбатах. Сэбиэскэй былаас өрөбүлүүссүйэ өһү ситиһэр өһөхтөөх санааларын утарыы буолар. Былаас ордук хоһо туттуутун сонно тута улахан өйдөөх, күүстээх санаалаах киһи эрэ утарар оннук дьоннортон биир уһулуччу талааннаахтара Алампа Соппуруонап Герцен художник не врач а боль диэбит тыллара Соппуруонап бу кэмнээҕи кэлиҥҥи да айымньыларыгар толору сыһыаннаах үсүһэ Ытык Хайалар кэпсэтиилэрэ поэма Саха сиригэр саҥа былаас бардамнааһына барҕаран баһаамнаан эрдэҕинэ саха тыллаах санаатын күүһүрдэргэ ананан айыллыбыт ырыа курдук көрүллүөхтээх. Маннык ырыа сирэйинэн суруллубат, киин санаата кистэнэн, ханан эмит ханалытыллан суруллар. Ол иһин Соппуруонап бу айымньытын жанрын омун фантазия диэн ааттыыр. Ол иһин буола турар улахан кырдьыгы сирэйинэн суруйар сэттээҕин быһыытынан ааптар бэйэтин ис-киин санаатын саһыаран, олоҕу айылҕа көстүүлэринэн аралдьытан, аллегория ньыматынан суруйбут. «Ырыа бастакы аҥаара», «Ытык хайалар дьылҕалара» диэн ааттаммыт. Поэмаҕа кэпсэнэр быһыы-майгы силиһэ төрдө, син биир олоҥхоҕо курдук, быдан былыргы, ыраахтан ылыллан суруллубут. Аан дойдуну атын омук албаһа аһара саба илигинэ, саха сиэрин-туомун, итэҕэлин, эрэлин илэ-бааччы илдьэ сылдьар кэмигэр аан дойду иччитэ бу икки ытык хайаҕа аҕыс улуус алдьаммат айхалын алҕаан хаалларбыта саха омук самныбат саргытын саһыара саҥарбыта үһү диэн тылларынан саҕаланар Онтон салгыы, аны даҕаны үлүгэр үтүрүйдэҕинэ, өлүү-сүтүү үксээтэҕинэ, алдьархай сабырыйдаҕына, аймааһын адаҕайдаҕына, арбах бастаах айыы ойуунун ыҥыран, аал уотунан айахтатан алҕаттарар буоллар, айыы аймаҕын араҥаччылыа, күн дьонун күөмчүттэн көмүскүө, быыһыа этилэр диэн. Онон Бу иччи бөҕө иҥмит ийэ киин аатырбыт ыраах сиртэн ыйыылаах икки ытык хайа саха омук самныбат саргытын саһыаран тураллар эбит икки хайа икки хардары ии икки тулааһын буолан ааптар итинтэн салгыы ол хайалар тойуктара туспа кэпсээннэрэ кэдэрги ааттара атын буолуо диэн поэма иккис аҥаарыгар хайалар мифологическай суолталара уларытыллан, күннээҕи олох туругун бэлиэтииргэ туһуланыахтара диэн быһаарар. Инньэ гынан ааптар хоту соҕуруу хайалары иккиэннэрин «Хотун хайа», «Тойон хайа» диэн араартыы ааттаталаан баран дьабаҕалаах кэпсээммэр бардым, соруммут суолбун суруйдум диир. Баҕалаах кэпсээнэ диэн бу идэмэрдээх иирээн олохтон хайдах гыннаҕына босхо бастаах бороҥ урааҥхай босхолонуон сөбүн туһунан кэпсээн буолан тахсар эбит. Быһатын эттэххэ, Ытык Хайалар кэпсэтиилэрэ поэма былаас уларыйар былдьаһыктаах кэмигэр Саха омук сайдар суолун туһунан саха бассабыыктара икки, саха бастакы үөрэхтээхтэрэ икки бэйэ-бэйэлэрин кытта тыл-тылга киирсибэтэх мөккүөрдэрин өһүлэр сыаллаах-соруктаах суруллубут айымньы диэн бэлиэтиэх тустаахпыт. Саха бастакы үөрэхтээхтэрэ саха норуота бэйэтин бэйэтэ дьаһанар суолун, өрөбөлүүссүйэнэн сирэйдэммэккэ, улахан айдаана суох сиэмистибэни, земствоны олохтооһун суолунан буолуон сөбүн ыйбыттара. Оттон бассабыыктар баайы эһэр өрөбөлүүссүйэҕэ кыттан көҥүл аптаныамыйа суолунан эрэ саха урааҥхай саргытын тутуо диэн эрэллээхтэрэ. Ону баара төһө эмэ көрдөһүү сурук, тыл киирбитин үрдүнэн Сибиир Сэбиэтин киин комитетэ, Сентросибирь да, Сэбиэскэй Арассыыйа киинэ Москва да Сахаларга аптаныамыйа быраабын биэрэртэн бэрт өр туттунан олорбуттара. Оруоһун саагыбарын уонна олунньутааҕы саагыбар ис хоһоонноро сэбиэскэй былааһы утарыы буолбакка, аптаныамыйа, бэйэни дьаһаныы боппуруоһун көтөҕүү, туруорсуу этэ. Поэмаҕа ааптар саха үөрэхтээҕин, ол аата дьиҥ норуот санаатын ыратын, хотун хайа уобараһынан сирэйдээн көрдөрбүтэ. саха бассабыыктарын санаатын Тойон Хайа уобараһынан сирэйдээбитэ. Поэма саҕаланыытыгар Хотун Хайа Тойон Хайаны сирэй-харах анньыбытынан барар. Туох буолан тумнары туоттардыҥ аан дойду иччитэ алхаан айарыгар аан дайдыҥ таһаатыгар арҕаа аҕа ууһун аҕалан албын санаалааҕы адаҕытан айыы аймаҕын атаҕастатаар диэтэ этэ дуо киэҥ сирдэртэн кэбэл мэлдьилээхтэри киллэрэн кэрэ дайдыгын киртиттэрэн кэскилин кэриэтиннэрээр диэтэ этэ дуо кэриэс сирбит кэскилэ кэҕиннэ аан дайда айхала алдьанна улуу дойду уруйа уларыйда аат оҕолоор алаччы көрөн туран айыҥ дайдытын айматтаҕын абатын диэн онуоха тойон хайа Арҕаа өттүбэр айыллыбыт ат дабаан диэн аҕалаахпын билбэккин дуо? Уол аҕам кубулҕакка кудьуттаран албыҥҥа аралдьыйан антах сирэй буолан, миигин хоҥкубат гына холуоккалаабыта, саҥарбат гына саппыта, сылдьыбат гына сыыттаабыта икки сыла буолла дии диэбит тылларынан Соппуруонап тыһыынча тоҕус сүүс уон тоҕус сыллаахха Саха сиригэр кыайбыт сэбиэскэй былаас, хомуньуус баартыйа диктатуратын этэр. Ат дабаан диэн үһүс хайа, Сэбиэскэй Арассыыйа өссө чугаһатан эттэххэ Центросибирь бэлиэтэ буолуон сөп. Улуу омук кыра омугу хааһахха хаайан идеологическай өттүнэн күөнтээһинэ урут да баара, кэлин да баар буолуо. Саха сиригэр аптаныамыйа аҕыс айдаанынан бүтүн норуот өрө турбутун кэнниттэн эрэ кэлбитин киһи барыта билэр. Ат дабаан аҕабыттан «Араара набыраа» диэн ааттаһан көрбүппэр адьас аккаастаабыта, ол иһин абаран үс дьүһүн кубулуйан үс төгүл үөспүн таттаран үрдүк халлаан өрөҕөтүгэр өрөт уһуутаабыппар туох да толук туһаайбата ханнык да харыһык хайыспата онтон ордук халыҥ хаайыыга сытан хайдах харыстаһыамый хатын эдьиэй диир тойон хайа арааран абыраа диэн аптаныамыйаны көрдөһүү халыҥ хаайыыга сытан диэн норуот санаата бобуллуута таайтарыллара сэрэйиллэр онуоха хотун хайа аан дойду иччитэ аан маҥнай арчылыырыгар ат дабааны аҕа буол дииригэр алҕастаах буоллаҕына аҕыс айыы төрдө аньыытын араҥалаан амырыын дьүүлү аныа диэбэтэҕэ дуо тоҕо дьоҥҥо үс өһөгөй төрдүгэр үҥсүбэтэҥий аҕыс айыы аймаҕар араҥаччылаппатаҥый саҥата суох сарбыллыбыккыный диэн салгыы кириэтиир уонна ат дабаан албынын айыы аҕаҕар амалыйан алдьархайдаах адаҕаҕын араартара охсон аан дайдыгын алдьархайтан абырыы тарт сэмэ суҥха ситтэ сэт-сэлээн туолла кэм кэрдии кэллэ диэн баран сир иһигэр симэлийэн хаалар аҕыс айыы төрдө диэн сахалар өйдөбүллэринэн саамай үрдүкү дьүүл аан дойду айыллан кэлбит сокуона кылаан кырдьык буолар Хотун Хайа айыы төрдүгэр үҥсэн, «Көҥүлгүн, кырдьыккын бул, араҕаҕын араартар, аптаныамыйаны ситиһэн норуоккун босхолоо» диэн Тойон Хайаттан, саха бассабыыктарыттан көрдөһөр. Онуоха Тойон Хайа хапсабар сөбүлэһэн Хотун Хайа тылын ылынар. аата абакка эбит айыы аҕабыттан ааттаһан ат дабаан албынын араартара охсоммун айыым дьонун абырыыһыкпын диэн баран үрдүк халлаан өрөһөтүгэр өрө көппүтэ үһү диэн тылларынан бу улуу поэма сүрүн ис хоһооно бүтэр ол аата икки хайа анала дьылҕата биир норуоту босхолооһун норуот иннин көрүү ааптар ону ким хайа иннинэ өйдөөн саха үөрэхтээхтэрэ сирэй-харах анньыспакка икки өттүттэн кэннилэригэр кимэ биллибэт саалаах-саадахтаах дьону саһыарбакка биир сүбэнэн саха омук самныбат саргытын булар суолу тутуһалларыгар ыҥырар Бу өстөһүүттэн уурайан, өйү-төйү булуу, күүһү-күдэҕи түмүү, көҥүлгэ тардыһыы туһунан поэма. Буруйдаах манна хотун да, тойон да хайалар буолбатахтар. Буруйдаах манна ат дабаан, Сентросибирь эбэтэр Сэбиэскэй Арассыыйа. Омук боппуруоһа. Национальнай боппуруос уопсастыба бары боппуруостарыттан саамай уустуктара. Ону бассабыктар олус судургутук быһаара сатаабыттара. Кинилэр өйдөбүллэринэн интернационализм омугунан наардаһыыны билиммэт. Интернационализм диэн бүтүн аан дойду, киһи-аймах, дьадаҥы өттүн сойуустаһыыта, доҕордоһуута ааттанар. Дьэ, ол идея охсуута билигин да салҕанан бара турар, улахан омук туһатыгар. Ону оройдуур туһунан айымньы эбээт, ытык хайалар кэпсэтиилэрэ, диэн Алампа поэмата. Алампа Соппуруонап аймаммыт аймалхана ааһа илик. Аҕыйах ахсааннаах омук бэйэтин бэйэтэ дьаһаныыта бэйэтиттэн эрэ тутулуга суох, олохпут уустуга онно. Поэма бүтүүтүгэр Итинтэн антах эгэлгэтин ичээн киһим эппэтэҕэ, онон бүтэрбэккэ бүгүстээтим, быһаарбакка быстым диэн баран ааптар ааҕааччыга тоҕо оннук буолтун дьэбэлэйдиир. Билбити мэлдьэһэр, санаабыты саһыарар, истибити эппэт идэлээх үйэ эргийбитэ, илэ чахчы эбит оҕолоор диэн. Бу кэлиҥҥи тыллары көҥүл саҥарар көҥүллэммэт сип гыммыты ситэн туран сиир үйэ кэлбититтэн ааптар абарбыт, кэлэйбит санаатын кэрэһэлииллэр. Ол туһунан оччолорго тута итинтэн ордук илэ этэр кыах суоҕа. Ону уун-утары көрөн туран олоҥхо истиилинэн, улахан айымньыны суруйбут киһинэн улуу соппуруонап буолар. Оо дьэ, хорсун да санаалаах, хотуулаах да тыллаах, хоһуун да майгылаах киһи хоту дойду хонноҕор хонон олорон ааспыт эбит айыы киһитэ Алампа барахсан. Ону өйдөөтөҕүнэ саха өйдүө, сыаналаатаҕына кини сыаналыа, көҥүлгэ тардыһыы күүһүн өйдүүр, сыаналыыр кэм кэлэн турар эбээт, күндү доҕоттоор! Саха сирэ тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун алта сыл балаҕан ыйын уон икки күнэ